Ɔdɔ de nipa bi akɔ nsohwɛ mu. Saa ɔdɔ koro yi ara de nipa bi asi. Hwɛ nea ɔdɔ ayɛ me. Ah, me deɛ, ɔdɔ ayɛ me yie. Ɔdɔ asiesie me. Ɔsɔfoɔ,
mengu asɔfoɔ nom ase. Dabi, nokorɛ na wo ka. Ɛna ɔmaa me card sɛ ɛyɛ a memfrɛ no. Haash, me deɛ ɔdɔ adi me wo. Ɔdɔ adaadaa me. Ewiase
nokorɛ yɛ baako pɛ.
Ɔbaatan ɔwo a ne mma no, ɔdɔ baako na ɔtaa baako. Sɔfo nso, deɛ ɔbɔ afɔdeɛ kɛseɛ no, ɔno na ɔpɛ n'asɛm. Ɛyɛ a na menfa blame mma nipa no because ɔbɔ adeɛ na ɔbɔɔ me no ɛna mostly no mede blame no ma no. Onyame nhyira wo sɛ wobɛgye berɛ na wo ne me adi dwumadie. Bɔ mmɔden ara sɛ wo ne me nana yɛ apea. Yɛbɛdi ahyia wɔ dwumadi a yɛato ne din sɛ Hyɛ Nea Ɔdɔ Ayɛ Me. Ɔdɔ, ɔdɔ. Me dɔfo, ɛnnɛ nso mema wo akwaaba de wo ba Hyɛ Deɛ Ɔdɔ Ayɛ Me so. Ɔbɔadeɛ adom nti, Saturday foforɔ ato me no mmienu. Ɛnya duru Saturday na ɛbɔ two thirty a na wahu sɛ hwɛ deɛ ɔdɔ ayɛ me, yɛde rebrɛ wo. Me dɔfo papa bi ei, aboafoɔ bi nti na naawɔtwe biara yɛde dwumadie yi brɛ wo. Yɛretwa yɛn ho na yɛagye wɔn nkratoɔ aba. Dɔ ayɛ me ɛwɔ Atenka TV so. Ɔdɔ. Me wura, wadi

wankasa kora ya medi adase ma wɛbɛboa wo hwɛ aduro yi boaboa me ne mabusuafoɔ me maame ho ahu tutuo ɛba a ɔntumi nna ɛna boafoɔ ntumi nte agye no wɔ kotodwe baabi biara yɛtutu wɔ nipadua mu ɛyɛ boafoɔ ntumi nti yɛkura yɛ bo ne mmerane male male popa popa pɔsoɛ tmɛnti bi de fa tiawa pimples ɛkorɔ wɔn ama ne yare ahodoɔ yi wode nkyene gu nsuo mu na de boafoɔ sopo ka de sra so a 5 minutes akyi na de boafoɔ cream asra so ɛbɛsesa ne nyinaa firi ama ho atɔ boafoɔ herbal product

Sɛ woyɛ ɔba a, barima a, na wapɛ CB Men capsules no bi anom. Woyɛ ɔbaa nso a, na wapɛ CB Women capsules. Sadwo nsuo mu haw? Wobɛtumi afrɛ wɔn wɔ 0247 111 671. Bɔ mmɔden na wura hɔ na wo nso wobɛnya w'ayaresa. Sɛ pa ara sɛ ɛnnɛ mmerɛ mu yi deɛ wo kotodwe yɛ wo ya. Meka sɛ wo nana aberewa koraa mpo a ɔte fie, ne si, ne kotodwe ama no aka dɛm. Me nana deɛ ɛduru berɛ sɛ yia ne kotodwe obi wɔ hɔ nso ɔse ahotutuo wɔ no so nsuo tutu a June July no wonya nhyia aduru a ɛbɛgye wo na mekamfo Boafoɔ Herbal Centre asoɛeɛ ama wo bɔ mmɔden ara ne bɔ wura hɔ wɔn aduro no yɛfrɛ no Male Male Poopaa Poopaa pa so a kɔpɛ bi na fa twi sɛ ahotutuo na ɛwɔ wo so na yɛduru June July a w'aduru ara no no. Wonya cream ne soap no bi a, wode soap no bɔ nkyene nsuo mu na wode afa baabi a nsa ano wɔ no. Sima kakra bi na wode cream no asra so. Mehyɛ wo bɔ, ɛbɛkɔ. Me dɔfo hwɛ m'anim. Hwɛ, obi adom akyɛdeɛ yɛ korɔno, ɔyɛ expert. Ɔno ne deɛ deɛ Nyame de adom no sɛ ɔnsiesie mmaa anim ankasa. Wo ware a, hwɛ na wo kunu ankɔyi vein anka sɛ nhumm, ɛnyɛ ɔno a. Obi atwi w'anim ama woasɛ kaakaa moto bi. Obi tumi twi w'anim, ne nsa koraa no, ɛyɛ pimples na ɔde a. Obi retwi w'anim no, na ɔrebɛsɛe w'anim. Bɔ mmɔden ara na frɛ Kofi Nhyira, ɔbɛba na wabɛtwi w'anim. Bɛrima kɔkɔkɔkɔ, fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ, na wo a wogyina w'anim na ɔretwi w'anim a, bɛhu sɛ yes, sɛdeɛ w'ankasa, sɛdeɛ w'ahoɔfɛ te no, ɔnwie na biara ayɛ dɛn abɛka ho. Frɛ no wɔ 0545 95 4609. Baabiara wowɔ biara, sɛ wowɔ baabiara a, wɔbɛba na wɔabɛtwi w'anim. Na wowɔ Nkran ha nso deɛ a, worekɔ baabiara a, me dɔfo, kɔ na wɔntwi w'anim ankasa. Na program no a wɔde rekɔ no, wosi hɔ a, yɛahu sɛ yes. Pastor Hammond, seesei a woaware?
Maware.

Anaa ɛyɛ dɛn? Oh. Correction ɔbɛto nnwom ama yɛ deɛ akɔgye anaa sɛ wo preach no ɔde because Ghana asɔfoɔ no mede m'ani bu a ɔho mede m'ani bu paa ɔho Kumasi efiri Kumasi abɛsi ha no ɛdɔɔso bebree obi wɔ hɔ a menim nnwomtoni bi mempɛ sɛ mɛbɔ ne din na ɔyɛ m'adamfo paa ansa na ɔbɛyɛ kɛseɛ Sɔfo foforɔ nso yɛ ara ware no wɔ aberɛ a na ɔne obi nso so rebɛware. Ɔno nso so so ɔyɛ sɔfo no nti a sɔfo no wɔ sika kakra nti na wadrɔge barima no. Ɛyɛ, wei deɛ ɛyɛ asɛm paa o. Ɛsii Kumasi ɛ ɛ. Nti ɛna mo asɔfoɔ, nnwomtofoɔ no pɛ asɔfoɔ na asɔfoɔ nso mopɛ nnwomtofoɔ saa. Papa kyerɛ mu ma me nnɛ. Yo, me me deɛ no deɛ, meware ansa na meware nnwomtoni. Me ankasa nso meyɛ nnwomtoni, meyɛ musician. Ba wowaree no na ɔnto nnwom? Na ɔto nnwom.
Yɛn nyinaa yɛ yɛwɔ music ministry no mu. Saa adeɛ wei ɛwɔ hɔ.
Ansa na me bɛyɛ sɔfo. Sɛ na wo bɔ keyboard. Na ɔno nso to nnwom. Yeah. Na ade se ne pɛ ɛno ara no no. Because esi bebree instrumentalist foɔ no wɔn taa ware bebree. Singers. I am telling you bebree be me se me bobɔ din a adɛn ntira me a me nto nnwom no deɛ mo mpɛ me

sɛ ebia ɔyɛ sound engineer anaasɛ studio engineer, time biara wokɔ record o, wohu no like. Nti na wode apɛ no, woaka nokorɛ no. That is it, it's not sɛ ebia because of wei, no, yɛn ne yɛwɔ the same group mu, group no yɛfrɛ no Emancipators. Ayoo, ɛna wohwɛ Nana ase abaa yɛi deɛ mepɛ no, ɔno nso no, Diana menim no, ɔwɔ toɔ paa, ɛsɛ sɛ ɔfo ne yɛ ɔpɛ toɔ. Wopɛ toɔ paa. Me dɔfo ei, sɛ afei na wode wo TV no ato Atenka TV a, ɛyɛ Pastor Hammond na yɛne no retwetwe nkɔmmɔ. Pastor. Hello. Woyɛ Kristoni, woyɛ Nyame akoa. Asɛm a mebɛbisa wo yi, ɛmu ɔduru, nokwasɛm ni. Ɛwɔ sɛ wotumi nso yi ano pɛpɛɛpɛ. Sɔfo, wakɔware ɔbaa bi. Ɔbaa no a ɔkɔwaree no no, sɛbi mpanimfoɔ mo anim a, n'agyapadeɛ yi, ɔde akɔyɛ biribi, enti wontumi ne no nna da. Sɛ wobɛtumi ne no ada a, gye sɛ wo use wo nsa na ɛma no. But sɛ wode w'agyapadeɛ ɛbɛ sɛdeɛ awarefoɔ da no, wontumi nyɛ bi da, gye sɛ dabiara wode wo nsa. Ama ɔbaa no nso wohuu no no, w'akoma mu wodɔ no. Sɔfo bi koraa hyɛɛ wo ho nkɔm sɛ wo yere a wobɛware no ne Adwoa Boatem a, wobɛyɛ no dɛn?
One thing ne sɛ, wɔ awareɛ mu no, ɛno nti na before a mobɛware no, yɛbisa wo sɛ. is there any impediment ah because of that nti mo mmienu mo nware ana so these things must come out you just don't enter into marriage like that that is why ẹ ma mo time na sọfọ no kura even day na ẹ bẹ ṣe ase no kura no bẹ bisa sẹ mo mmienu no obiara ni anything a ɛbɛyɛ impediment. Pastor mpacho mentwa wano o ɔbaa no ɔno wɔpɛ wo nti wɔnim sɛ wɔwɔ saa problem no but ɔdɔ a ɔde dɔ wo nti sɛ deɛ obi hu a ɔsɔ wo nsa sɛ adamfo yi ɔkɔduru yɛ ɔsɛ me future husband no nipa no wɔpɛ nti ɔno no ɔntumi nka nokorɛ no ɛnkyerɛ wo but mo ware wieɛ no saa question wei no na menim sɛ meba sɔfo hɔ nti waa na wɔsɛ mede mo ntɛm amfa ama obi a nti mo ware wieɛ no na wohu sɛ Problem wɔ hɔ seesei asɔfoɔ yi mo se mo ne eh yɛ date a ɛni kwan sɛ yɛ da till sɛ yɛ bɛ ware awie nti wo nso ware wie yɛ no wo nsɔ hwɛ a Nyame de asoa wo no wo ntumi ne ɔbaa no nna da for the rest of your life gye sɛ oyi so nsa wobɛ yɛ no dɛn. Alright marriage a Onyankopɔn marriage ankasa ade baako a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ Onyankopɔn na ɛ institute marriage institution no it was Instituted by God, Nyame n'ankasa, wɔ Garden of Eden. Wahu? Nti, yɛkasa aware a, anaasɛ yɛayɛ wedding, ayɛ aware a, sɛ mo gyina altar n'anim a, it's a covenant, ɛyɛ apam. Papa me question no wo nyi ano ma me wɔ sɛ wo yi ano ma me so simple but wo de me nwanwan. Na me pɛ sɛ me kyerɛ mu sɛde bɛyɛ a obi a ɔhwɛ biara bɛte ade no ase yie. Marriage yɛ covenant, nti na sɔfo no bɛbisa sɛ biribiara nni hɔ a ɛbɛyɛ kwasidie ama covenant no a because mo bɛ ɛntɛ ntwɛ covenant a ɛmbreki mhm.
da na wɔ bible so yesu ma yɛte aseɛ sɛ kye sɛ eh, infidelity sɛ wobɛfa wo kunu akyi anaa wo yere akyi pɛ na wotumi de gyae awareɛ. Okay, nti wo deɛ wotɔ mu saa a. Mhm. Ɛna wei no nso so, nipa no wɔ problem, mhm. wanka no kora nkyerɛ o. Mhm. In the first place, wa misplace wo trust because every relationship bia is a, a building on foundation here trust. Yes, nti no, wa ma wan trust no nti wo bɛyɛ dɛ. Sir, mar the marriage is not consummated because you have not slept with her. Moayɛ covenant no wɔ nnipa anim de mo ano aka, nanso ɛnnii mu, ɛsiane sɛ wo ne no nnaeɛ. Still nyi ma no. Nti wo ne ne na enti no. You can break it.
You are now talking. Na baby a na ade me ne nam asɛ sɔfo ne deɛ asɛ na you are now talking. Ɛwɔ sɛ mebie mu. No kwasɛm sɛ afei na wayi me ano because asɛm wei no emu odu. Wobɛtumi agyae. Na deɛ wo sɔfo baabi a na ɔde nenam Kristo nti Kristo nti deɛ, you are now talking. Me dɔfo ei, yɛkɔ abɔnten papa, yɛkɔ abɔnten kɔbisa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a nnawɔtwedwuo hwɛ, wɔn nso adwene kyerɛ. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ.
Mɛyɛ. Wobɛyɛ. Mɛyɛ na magye sika no adi. Na wobɛyɛ. Mɛyɛ.

Wohu? Ntsi sɛ mede me nsa bɛyɛ paa dɛ me so mowɔ atsenkã ntsi ɔwɔ sɛ memfa meyɛ dɛ mebɛma nna yɛ dɛ nhyɛ hom anaa obiara nna bi. Dɛw, ɛno dɛ, ɛno dɛ megyaa no mbom, megyaa no, megyaa no. Oh, sika bi wɔ hɔ a ɔdze akyir a etumi de wo kowie beebiara nyɛ? Dabi, mɛkɔ, mɛkɔ, because tse, me sika deɛ wodi akyire pii a, ɛde nsɛm bebree na ɛnam, nti sɛ dɛm a ɔno a, because ah ah eh. Feelings deɛ ɛni bɛrima nsa ɛni bɛrima nsa ɛwɔ bɛrima ɛwɔ bɛrima mu haa nti sɛ woka sɛ wo sika nti memfa me nsa ma wo deɛ daa bi.
Pasta sɛ waa wote wasom. Nokwasɛm ne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ a mom yɛnka nokorɛ ma ɛnyɛ sɔfo nti sɔfo nti sɔfo nti sɔfo na wɔde wɔaka nokorɛ Obi tumi agya because ontumi ne ɔbaa ntena wabere ontumi mmie agya wei kyerɛ sɛ obie agya paa sɔfo mehwɛ a obie agya sɛ deɛ oti kaa sɛ ha yi nka wabɛgyina wei so na nka you can break it anyway yɛyɛ mfa nsi wa sɔfo merɛfo yi baabi a yɛduro no yɛbɛbie so bɔ mmɔden a sɛ wo ne me bɛpɔn ɛnsɔre o ɛha na ɛduru a Yɛn sɔre nkɔ baabi a. Pastor wo bɛ bue so. Dɔ ayɛ me ɛwɔ atenka TV so. Ɔdɔ oh. Mewura wadidi awie adeɛ. Mmarima aduro CB Men's Capsules. Anwummerɛ yi nso Madaroma bɔ hɔ bio. CB Men's Capsules baayɛ yi deɛ wogye wo points. Aduro no Ɛyɛ very good sɛdeɛ me da a na me sɔre anadwo ntɛmntɛm dwonsɔ no nyinaa ɛgyae ɛfisɛ menni dwonsɔ mu yareɛ biara haw nso bi koraa bi mu. Saa te sɛ mmaa yɛn nso yɛ deɛ Sibi women's capsules. Oh okay. Ei! Sibi women's capsules yi deɛ agye o. Wo nso Sibi men's capsules agye o. Suzy anaa?
Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Ɛwɔ pharmacy, chemical, ne herbal shops nyinaa mu. Atufoɔ mfrɛ Suzy Herbal Centre, zero two four seven, one one, one six, seven one anaa zero two four six, five seven, eight seven, five zero. Sibi Women Capsules, Ɛyi afikyikuro mu amanehunu firi wo so. Sibi Men and Women Capsules. Wobɛdwo nsa fiili.

Bɔ appointment no. Mami, wankasa kura ya mi di adase ma waba bu awo. Hwɛ aduro yi, boaboa mi ne m'abusuafoɔ. Me maame ho ahu tutuo. Ɛba a, ɔntumi nna. Ɛna boa appointment agye no wɔ kotodwe. Baabi biara yɛtutu wɔ nipadua mu. Ɛyɛ boa appointment. Nti yɛ kura yɛ bu ne mmerane. Maale, maale, bopa, bopa, pɔsoɛ. Appointment bi di fa. Tiawa.

Ɛfiri wo mmɔfraase ara bɛwura nyamedwuma mu ne mpenampena a woatwetwe pɛn ansa wobɛware. Seesei yi a waware deɛ, menyɛ sure sɛ wotwe mpena anaa wɔyɛ obi wɔ ɔyere akyi. But ansa na wobɛware no deɛ, menim sɛ wotwetwe mpena ara, wosan yɛ instrumental no, woasɛe mu ara fine. But ɛndeɛ yɛmfa nka asɛm. Enti seesei deɛ ɛhia me ne sɛ berɛ a na woresɛe mu no, wokɔ a woba no, ɔdɔ bi adu wo anaa ɔdɔ bi ayɛ wo yie?
Ebi ayɛ me yie na ebi nso. Adi w'awu pɛn.
Yeah. Deɛ ayɛ wo yie no deɛ nyɛ ɛno na yɛka, deɛ ayɛ adi w'awu no, Okay. ɛyɛ hwan a, na ɔyɛ wo dɛn? Ah, adamfo bi a mefaa no sɛ me nua a yɛyɛɛ nnwom. Ɔyɛ nnwomtwerɛni paa, ne nnwom deɛ ɔtwerɛ adeɛ a ɛyɛ won, wonderful. Na ɔde baeɛ no a me ne me yere Dynamond, ɔyɛ nnwomtoni nti Ɔde baeɛ na yɛwɔ charity asɛm sɛ kɔ sɛ yɛmmoa no na yɛnyɛ album no na yɛboaa no na yɛyɛeɛ na Nyame tɔɔ n'adom nhyira nsuo guu so na ɛbɛyɛɛ hit na yɛkɔɔ agreement sɛ me ne me yere wɔm forty percent na ɔno wɔm sixty percent nti nnwom no baa out a hit yɛ apɛ na amanfoɔ tutu guu n'asom aa na ɔne yɛn ntem bɛyɛɛ basaa. na clip a yɛtwa koraa de to nkyɛn ɛkɔfaa obi ɛbɛ mime ɛɛ eh, me wife voice sɛ na nipa no so wɔn kɔ ɛyɛ a nipa no abaayewa no sɛ ɔna ɔto nnwom no oh yeah nti ɛha mi ama a nkenyɛ kristo a nyɛ kristo a afi na mi te mi ntumi nna anadwo. Esiane sɛ the way a mede m'akoma, m'ahoɔden ne me biribiara hyɛɛ mu, ɛno koraa no na nkyɛn studio a yɛkɔeɛ no, studio no wura no afa me ne me yere sɛ ne ma. Ɔyɛɛ ma yɛn ntam sɛeɛ. Ɛnam saa asɛm yi so ma wo ne. Yeah, yɛn ntam sɛ studio no wura no ne yɛn ntam sɛeɛ. Yɛn sɔfo a sɔfoɔ hyiraa yɛn awareɛ so a ɔno nso faeɛ sɛ ne mma, me ne me wife. Yɛn nso, ɔno nso saa, yɛn ntam deɛ ɛba saa. Ah, kyerɛ sɛ ɛnam asɛm no so Yeah. ɛma wo ne w'adɔfoɔ ntam Yeah, bɛtete. nti ɛha me na mebɔ mpaeɛ a na me sɔfo panin ka kyerɛ me sɛ Wo da koraa a wo nna.
mengyae mu.
Na mebɔ mpaeɛ a na Nyame yɛ adom na Meba metumi o, gyae mu. sɔfo ei, nipa no a ɔno no yɛɛ wo saa no, Ɔyɛ nnwomtwerɛni. Na ɛsi dɛn na ɛnam asɛm wei so ara ma wo sɔfo panyin a ɔhyiraa wo ne wo yere awaleɛ so mo ntam bɛte? Ɛno deɛ ɛ, ɛkɔ, ɛfa sɛ mfa sɔfo no ho. Sɛ, ɛɛ, nsɛm a ɔ, ɔ, ɔka kyerɛɛ no no from the start no. Asɛm a papa no kɔka Ka, kyerɛɛ mo ka, sɔfo no. ɛhɛn, ɛna maame no ɔfaeɛ. Mo sɔfo no, na ɔyɛ ɔbaa? Ɛ, ɔyɛ sɔfo, sɔfo maame ne sɔfo. Aane na sɔfo no yele no faeɛ na ɔtutuu nsem guu ne kunu aso mu ɛna mo ntam sɛɛ wɔn. Like me kunu deɛ wamma mu but eh maame no na me kɔɔ no hɔ ɛna me starte sɛ me ne no kasa pɛ na ne bo fuiɛ ɛna ɔ starte sɛ ɔkasa nti akyire no ɔfrɛɛ asɛm no na ɔhuu baabi a problem no wɔ nti ɔbisaa guy no sɛ na nnwom no a wo ne wɔn yɛeɛ no wɔn sika wɔ mu deɛ wode ma wɔn deɛ guy no ka kyerɛɛ no sɛ Ɛho nhia sɛ ɔde yɛn yɛ hyɛ bɛba yɛn because ɔne yɛn nto nnwom no bio. Nnwom no nso mo na mo de aba out. Out yeah.
Na kyerɛ sɛ efie biara mɛnsa wom. Wobɛka sɛ gospel foɔ deɛ wɔn ho teɛ anaa biribiara nni hɔ. Gospel foɔ no ne saa instrumentalist foɔ no, engineer foɔ no wɔn a ɛtwerɛtwerɛ nnwom no. Ntoma kata nneɛma so. Wobɛ feel sɛ obi gyina TV so bɔ nyame nom ti bɔkɔɔ. Ɛnhwɛ wo a wo tie asɛm a papa yi ka. Ɔse ɛhaa no ara ma ɛna koraa no na ɔntumi nna. Asɛm no teetee no. Me dɔfo, wo bu wo yɔnko kwasea a nyame ɔhwɛ wo. Dɔ ayɛ me ɛwɔ atenka TV so. Ɔdɔ.
Mira, wadi

ɛba a ɔntumi nna ɛna boafoɔ ntoma nti agye no wɔ kotodwe baabi biara yɛtutu wɔ nipadua mu ɛyɛ boafoɔ ntoma nti yɛkura yɛ bo ne mmerane male male boba boba pasoɛ ntoma nti bi di fa tiawa pimples ɛkorɔ wɔn ama ne yare ahodoɔ yi wode nkyene gu nsuo mu na de boafoɔ sopo ka de sra so a five minutes akyi na de boafoɔ cream asra so ɛbɛsesa ne nyinaa firi ama ho atɔ boafoɔ herbal product Ɔmanfoɔ agye atom nti, ɔse maalee maalee, poopaa poopaa, pa so a.
Me broni ɔno na atwi m'anim saa no meka broni a mpakyɛw nnwom ano nsi bɔ no yɛ me nua bɛrima kɔ no wontwi w'anim ɛma ne namba na ɛnam screen ase no Gradco faction ɔno nso na ahyɛ me atade ɔno nso namba ɛna ɛnam ɔno dadi so tuyɛfo Yoo, ɛnam deɛ wobisa me nti, mɛtu fo afa fakyɛ ho. Ɛɛ, me sɔfo panyin ne me kasae bebree. Me ankasa mebɔ mpae ara, na akyire no Nyame yɛɛ m'adom metumi yi fii me mu. Na metumi yi fii me mu no, mehuu sɛ Nyame hyɛ ne din anuonyam. Na afotu a mede ma atiefoɔ ne wɔn a wɔhwɛ yɛn ne sɛ, sɛ obi yɛ wo biribi a, ɛnyɛ easy ɛnyɛ fo sɛ wogye mu kɛkɛ ɛsiane sɛ obi a wodɔ no paa no ɔna ɔyɛ wadeɛ a ɛtumi nya effect ɛtumi yɛ woyɛ paa nti metu fo sɛ Yesu ɔkyerɛ n'asuafo sɛdeɛ mobɔ mpae no ka Mateo nwoma etire nsia nkyekyɛm du mmienu ɔse

Se ɔne wo di a anka ɛhe na wobɛgyina? So just let it go, mɛnka sɛ na wonim adeɛ a ɔde yɛɛ me, na wo wo deɛn na wode ayɛ Nyame? Deɛn na womfa nyɛɛ Nyame? Woayɛ Nyame bɔne bebree. Wokan baabi a meka mekaeɛ no, Matthew chapter six verse twelve, tɛ fourteen no, ɔse sɛ yɛn yɛyɛ adwene sɛ yɛmfa nkorɔfoɔ bɔne nkyɛ wɔn a, Nya yɛn yɛ yɛn Agya a ɔwɔ Soro no nso so, ɔmfa yɛn bɔne nkyɛ yɛn. Nti ɛyɛ biribi a Ehia paa sɛ onipa dasani, obi fom ho a, fa kyɛ. Esiane sɛ, sɛ woamfa ankyɛ a, Buroni frɛ biribi bitterness, kyerɛ sɛ, wuhu no ara pɛ na wo bo afuw. Woanhwɛ anwie a, w'ankasa koraa bɛfa yare ama wo ho. Ebetumi ama wo hypertension. Sɛ woantumi amfa ankyɛ that level no, woannyae mu a, ɛbɛsan akɔ another level a yɛfrɛ no retaliation, resentment, kyerɛ sɛ, wuhu no ara pɛ na wo bo afuw. Afei na wopɛ sɛ deɛ ɔyɛɛ wo no woyɛ ne bi tua ka na ɛno no ɛyɛ dangerous paa nipa pii wɔ prison eh, because of retaliation kyɛ sɛ nipa no yɛ ne biribi wamfa nkyɛ ɛna ɔno nso yɛ ne bi ɛna ɔno deɛ na ɔkɔyɛ na ɔkɔ ɛkɔ da ne biribi ɛwɔ hɔ akɔpie ne prison so mɛtu fo sɛ sɛ obi yɛ obi bi a no matter the level of the offence just forgive mia wani menkaa sɛ ɛfo sɛ woyɛ yɛ a wobɛtumi de akyɛ bi ma nea ɔdɔ wo paa no ɔna ɔyɛ wo bɔne a ɛtumi hye wo a wahwɛ ne a biribi bɛyɛ wo but ne nyinaa mu no ɔseɛ mfa nkyɛ ɔseɛ mfa nkyɛ na wotumi de kyɛ a nhyira pii bɛdi akyire nhyira pii ɛbɛdi akyire afutuo no ɔtuiɛ no deɛ mafa wom paa yɛ

A, Kristo nti, mede akyɛ. Me dɔfo, mekae wo sɛ me din no ara yɛ baako pɛ, Nana Yaa Apea. Wofrɛ me Dede anaa Ɔsɔfo Maame nso a, mete na masere na magye wo so kakra. Maame, Papa, me nuabaa, me nuabɛma, hwɛ wo ho so yie na bɔne biara anto wo. na nawɔtweɛ sɛ nanim nsan nni ahyia wɔ Artinka TV 2:30. Meka wo sɛ ɛyɛ Pastor Hammond, Assemblies of God, ɔno ne nɛ yɛne no ɛtwetwee nkɔmmɔ. Mekyea me crew nyinaa, meda mo nyinaa mo ase, camera man, make up, director, eh, obiara, sound, mekyea crew no nyinaa, dasɛ nɛ